Di sedsala panzden de Swêd di nîva şerê navxweyî de bû, gelek serhildanan rû dida, civînên rawêjkariyê di navbera şahê Swêdê û hinek aliyên civakê de li dar diketin.

Stûra Şîrkanîş cêgayî danîştinî qeşekan bû. Sala hezar û heşt sed û nehan şêweyê birêvebirina dewletê hate guhertin û desthilat di navbera padîşah û perlemanê de hate dabeşkirin. Desthilat bi sê beşan bû. Desthilata ku yasayê diafirîne, Desthilata dadweriyê û desthilata cêbicêkirinê. Ev şêweyê desthilatdariyê ta sala hezar û neh sed û heftê û çaran ma. Ji sala hezar û heşt sed û şêst û şeşan de sîstema perlemanî ya Swêdê di odeyî bû. Di wê demê de mercên endamtiya perlemanê ew bû Ku berendam mêr be, bi kêmanî sî û pênc salî be û ta redeyeke diyarkirî dewlemend be. Dengdan bo perlemanê hebû lê wekheviya dengan nebû, giraniya dengan li gor dewlemendiya dengderan bû. Di navbera salên hezar û heysed û nod û pênc û hezar û neh sed û şeş an de gava ku ev her du avahî ava bûn, hesab bûbû ku ev e bibe avahiya Banka Navendî ya Swêdê û ev jî avahiya sereke ya Parlemana Swêdê ku her du odeyên Parlemanê têda bûn. Piştre her du odeyên Parlemanê bûne yek ode û Banka Navendî ji vir derket. Niha ev xaniyê han ji bo Hola Parlemanê ya sereke ye û ev jî ji bo lijneyên Parlemanî û baregehên partiyên siyasî ne. Belê, wextekî wa bû di hundirê Swêdê ji ber mafê jinan tune bû ku beşdarî hilbijartina bibin. Mafê wan tune bû xwe hilbijêrin. Dûr e û di odeyî di nav perlemanê de ê oda di dwab hilbijartinê bû. Hinek jî bi tayîn bû. Ew kesê miselen dewlemend û ew kesê dîndar û ewana rola wan rolek taybetî bû. Dengê wan jî girantirî dengê dîtir bû. bûy şêweyê bû. Ew jî li Ewropa bi giştî vî hawayî dihat naskirin. Ji ber hinek riyê yanî hinek kursiyê perleman dengdan ser nedibûn ji ber ew kesana bi tayînkirî dihatin. Li salî hezar û neh sed û neh we mafî dengdan bo piyawan heye belam tenya bo jûrî dûwemî perleman û qursayî dengekan ciyawaz bûa. Miselan ew kesê dîndar

Sedê salan li awa ew jî cêwanê taybetî hebû. Mal mezin bine. Li salî hezar û nû sed û hejdeh biryar dirawe ke dengî piyawan wek yek bê be bê ciyawazî qursayî. Li salî hezar û nû sed û bîst û yek jinanîş mafî eweyan pê dira ke bitwanin deng bo hilbijardinî perleman bidin. Ji sala hezar û neh sed û heftê û yekê ve sîstema perlemanî ya Swêdê bû yek odeyî û jimareya endaman bû sê sed û pêncî kes. Û li gor şêweyê nû yê desthilatdariya Swêdê ya sala hezar û neh sed û heftê û çar an, Rola Serokê Perlemanê di damezrandina hikûmetê de sereke ye. Ji sala hezar û neh sed û heftê û şeş an ve endamên perlemanê bûne sê sed û çel û neh kes. Her hemoletiyekî Swêdê ku hejdeh sal kiribin,

Parleman biryarî da ke her çwar sal carêk hilbijardin bikrêt û bûdceyê dewlet salê carêk pesend bikrêt. Guhertina ji sê sala bo çar sala sebeb ew bû ke sê sal hindik bû. Not û çara ew sistem hat guhertin bû çar sala carek.

Îca tiştekî awa anîn pêş gi ne meselan piranî tim li dijî siyaseta wan bin, wê çaxê hikûmet diker karê xwe bike. Îca ew siyaseta hanê bû sebeb gi hêdî hêdî du blok hatin pêş. Ji ber sosyal demokrat tim di eqeliyetê de bû, tim ji hikûmet destê wan de bû. Ji ber çep bêdeng diman, hinek partiyê dîtir cana bêdeng diman. Piranîn li dijî wan ne radiwestiyan. Ji ber wê jî hikûmet tim destê wan de bû. Bloka burjuaziya hate pêş. Bloka burjuaziya destpêkê de krîst-demokrat ne di nav de bû. Senter bû, partiya dikaribe cotkara a gundiya, partiya liberal bû û parta moderat bû. Himber wana jî partiya çep bû û partiya sosyal-demokrat bû. Yanî ew pênc partî bûn destpêkê. Di dûrê bûn heft partî. Partiya Sewz hate û Partiya Krîst Demokrat hatin. Û ji xweş ji du hezar û duha de ev cemaetê li dijî bêganan in, dijî ecnebiyan in, şiwan bên demokratên Swêd bûyî navînin. Ew jî bîst kesê wan ketine perleman. Yanî ana heşt kes

Dikarin derbasî perlemanê bibin. Eger dengên partiyekê di bin çar prosentan re be, lê di bazineke hilbijartinê de duwazdeh prosent ji dengan bîne, guman heye ku ew kursiyekê bi dest xin. Lê carine partiyên biçûk dikevine koalîsyonê û bi hevpeymanên xwe re derbas dibin, tevî ku dengên wan bi serê xwe di bin çar prosentan re ye. Belê, çend cara di mijûeya Swêd de ew tişt hebûye. Krîstdemokrat, Partiya Kristiyan, li Swêd Kristiyanên Demokrat, gelek caran nêzîkî çar prosenta bû û bi ser nediket. Ji ber wê yekê lihevhatinek li gel Partiya Senter kir. Bi hevdû re beşdar bibin hilbijartinan û bi hevdû re çend kesê xwe bînin pêş. Bêtir eva di hundirê belediya de û di hundirê miselan herêma de tiştê wilo tê pêş. Ki mero kari bi hev dûri bike û kêmî çar prosentaj bi xelkê te derbas dibe. Lê pir yani ev ev deh duwazdeh salê dawî tu tiştê wilo nehatî pêş. Ber her partîk bi xwe dixwaze xwe bide pêş. Budceta xwe dide pêş, daxwazê xwe, programê xwe yê hilbijartinê dide pêş û ewana. Yani tu karibêje ji Ji salanê hezar û neh sed û nod û heştâ û vir de tiştekî wilo nehatî pêş. Normal çar prosent ji bo hemû Swêd e. Lê ji bo mafê partiyeke biçûk ya grûpekî neyê kuştin, hinek cihê perleman ji bo van bazin ahiştine. Heger duwazdeh prosenta di cihkî de bîne, nûyenerekî wan derbas dibe. Ew ê heye min jî heye, heta niha kesekî wilo derbas nebûye. Lê ew imkan heye, ji ber wê jî zêde kirine ne ki çar prosent e, ji ber çar prosent seraserî Swêd e, duwazdeh prosent heger di bazinekî hilbijartinê de. Li mêjûyî parlemanî Swîd de bo yekem car li salî hezar û nû sed û newed û çar Kurdêk bû bi endam parlemanî Swîd. Endamî Partî Sosyal Demokrat Nalîn Baksî ke xelkî Bakûrî Kurdistan e bo yekem car bûe endam parlemanî Swîd û dû xul li postekeyda mayewe.

Îsmaîl Kamîl endamî Partî Gel û Xelkî Rojawayî Kurdistan, Cebar Emîn endamî Partî Jînge û Xelkî Başûrî Kurdistan. Belam li maweyî ew çwar sale de gelek car rûy dawe ke bi hoy ewê ke jomareyek le kurdekan wek cêgir hilbijêrdirawin rêjey endam parlemane kurdekan geyştwete hewt kes.